A diolch hefyd i'r ddau siaradwr blaenorol sydd wedi gwneud um, pwyntio at eilwng iawn yn barod. Um, mae Dr Evans wedi esbonio i mi um, rhai o'r rhesymau pam nad yw bobl yn dewis defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn Gymraeg er ei bod nhw'n gael, um, a da ni wedi clywed bod hyn yn bod broblem gyffredinol um, ar hynny ar draws y sectorau. Dwi'n siŵr felly um, na fydd yn syndod bod y broblemau yma hefyd yn bodoli o fewn gwasanaethau iechyd ac yn benodol gwasanaethau iechyd meddwl. Pam felly bod hyn yn digwydd a be ydy perthnasedd y cynnig rhagweithiol? Um, yn wahanol i'r rai sydd wedi siarad yn barod, dydw i ddim yn ddoctor yn unrhyw ystyr o'r gair, um, ond fel rhan o gwrs meistr, um, nes i ddati i gwblhau darn o waith yn edrych ar be mae'r Gymraeg yn ei olygu mewn gwirionedd um, i gleifion iechyd meddwl. Ydy o'n gwneud gwahaniaeth i'r profiad nhw yym ac os ydio, ym mha ffordd, a pham felly nad oes mwy o bobl yn derbyn ac yn ceisio gwasanaethau Cymraeg? Fues i'n sara- siarad ag wyth unigolyn oedd â phrofiad o dderbyn gwasanaethau yng Ngwynedd, yym rhain i gyd yn bobl oedd wedi nodi ar ddechrau'r astudiaeth mai'r Gymraeg fydden nhw wastad yn ei ddefnyddio gyntaf ym mhob cyd-destun petai hynny'n bosib. Rhywbeth oedd allan yn amlwg iawn yn y canlyniadau oedd y dystiolaeth gadarn yn cefnogi'r angen am y cynnig rhyngweithiol, a'r dystiolaeth gadarn felly bod yr hen gysyniad o ddewis iaith, er mor werthfawr ar y pryd, um, a'r gwaith a wnaed tuag at gweithredu hwnnw, um, i fod yn gysyniad sydd bellach wedi dyddio ac yn annigonol i'r Gymru gyfoes. Roedd yr holl gyfranogwyr yn cydnabod gallai iaith y wasanaeth effeithio ar eu mynegiant nhw, ar y berthynas efo'r ymarferydd ac ar effeithiolrwydd y gwasanaeth gan droi'r sefyllfa yn un llawn rhwystredigaeth. Serch hynny, oedd hi hefyd yn glir nad oedd y nifer helaeth ohonyn nhw yn fodlon hyd yn oed derbyn gwasanaeth Cymraeg pan oedden nhw'n cael ei gynnig o heb sôn am ofyn amdano fo. Bydden nhw'n ofn cael eu hystyried yn awkward neu hyd yn oed anhiliol, neu yn ofn y byddent yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol yn Gymraeg, um, oedi hirach, teithio pellach neu hyd yn oed feirniadaeth eu bod nhw eisiau gwasanaeth Cymraeg. Dyma un rheswm fod cynnig rhagweithiol mor bwysig. Wrth barhau drwy'r cyfweliadau wedyn, mi sylwes bod tri chwarter o'r defnyddwyr yn amlygu bod eu anghenion ieithyddol nhw fel unigolion yn llawer llai pwysig iddyn nhw wrth ddelio efo problemau iechyd meddwl. A deud y gwir, po waelaf awn nhw, llai a llai pwysig oedd yr iaith iddyn nhw. Oedden nhw wrth gwrs mewn sefyllfa dipyn brafiach erbyn yr amser oedden nhw'n trafod hyn efo fi, ac ar y pwynt hwnnw, roedd o'n gwbl, gwbl glir iddyn nhw bod gwasanaethau drwy'r Gymraeg mewn gwirionedd yn gynyddol bwysig pan eu bod nhw'n wael. Roedd hyn oherwydd yr anawsterau naturiol mae gwaelod o'r fath yn ei achosi, sydd wrth gwrs wedyn yn cael ei ychwanegu at yr holl anawsterau ieithyddol sydd eisoes yn bodoli. Mae o felly ar ei withika un pan fo'r claf ar ei isa. Fe welwch chi ar y sgrin yn fan hyn ddyfyniad gan un o'r cyfranogwyr, a ofynnodd, Lle mae gorfod egluro dy hun o dan bressure enfawr, lle ti newydd wneud rhywbeth really traumatic? Ti yn y lle mwya bregus bryd hynny. Pam gosod rhwystr yna? Dyna pryd mae iaith yn dod yn rhwystr, ond dyna pryd dylia iaith fyth fod yn rhwystr. Roedd y cleifion yn esbonio bod nhw ddim mewn sefyllfa ar y pryd i allu ystyried, rhesymoli a gwneud penderfyniad synhwyrol am eu hangen nhw i dderbyn gwasanaethau drwy gyfrwng y iaith gyntaf. Unwaith eu bod nhw wedi cydnabod eu bod angen cymorth, cael y wasanaeth sy'n bwysig iddyn nhw a dim byd arall. Dyw'r ffordd gaiff y gwasanaeth hwnnw ei ddarparu iddyn nhw ddim hyd yn oed yn ystyriaeth, ac fe eglurodd mwy nag un y gallai fod yn Ffrangeg, yn Sbaeneg neu'n Punjabi, ac ar y pryd, roedd efodd i'm ots ganddyn nhw. Dyma rai dyfyniadau pellach. Dwyt ti ddim mewn sefyllfa ar y pryd i ddeud, hang on, am funud, dwi'n mynnu bo' fi'n cael hyn yn y Gymraeg, achos actually, gen ti bethau mwy. Dydi o ddim ar dy radar di. Ar y pryd, doedd dim bwys gen i pa iaith oedd y nyrs, achos o'n i'n teimlo mor wael yn feddyliol, 'y mlaenoriaeth i oedd gwella, a hynny cyn gynted â phosib. Dyma reswm arall felly fod y cynnig rhagweithiol mor bwysig. Bore yma, mi glywon ni yng nghyflwyniad Meili Smith o Cyngor Gwynedd, um, ei dewis ei ffrind hi, Nia Gwyndaf, sydd wedi cyfrannu at gyfrol Galar y Fi, um, i beidio derbyn cwnsela oherwydd newyddiau'r gan Gymraeg. Mae'n deg dweud felly bod iaith a cyfrwng-iaith y gwasanaeth yn gallu rhwystro rhywun rhag cael gwasanaeth um, o gwbl, sydd yn beryglus ofnadwy mewn sefyllfa mor bregus. Um, ac ar yr egwyddor hwnnw, mi nes i holi'r cleifion a oedden nhw'n teimlo bod iaith yn cyfrannu at faint oedden nhw'n ddatgelu. Yr ymatebiad cychwynnol, syml, pendant ges i oedd Nagdi. Nagdi, dydy iaith ddim yn cyfyngu faint 'da ni'n ddatgelu, achos dwi'n gwybod bod raid i fi ddatgelu, does? Mae raid i fi ddatgelu os dwi am wella. Ond diddorol iawn oedd y dystiolaeth hollol groes wrth drafod ymhellach. Eglurodd rhai cyfranogwyr, Petawn i'n siarad Saesneg, dwi'n meddwl basa ymhelaethu ar bethau cymhleth yn ormod o ymdrech a baswn i ddim yn trafferthu. Dwi yn meddwl, efo'r gwasanaethau Saesneg, oedd gen i lai o fynedd oherwydd rwystredigaeth. O'im cweit yn gallu cyfleu'r neges yn y ffordd iawn. Wedyn o'n i'n meddwl, wel, os dwi'm wedi gallu cyfleu hynna'n iawn, dwi'n sicr ddim yn mynd i fynd i flaen, yn mynd ymlaen i siarad am rywbeth dwysach. So mi oedd o'n cyfyngu dy ewyllys a dy allu cynhenid di i drafod rhai pethau dwysach. Roedd yn glir bod gorfod defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng ail iaith a phrofi rhestredigaeth yr anawsterau mynegiannol yma yn gallu cyfyngu datgeliad y defnyddwyr gwasanaeth, er y bod y nifer yn helaeth ohonyn nhw'n anymwybodol neu yn gyndyn o gydnabod hynny. Gall yr amharodrwydd i gydnabod fod oherwydd nad ydyn nhw eisiau gwneud ffys neu nad ydyn nhw eisiau peryglu eu siawns o gael gwasanaeth o gwbl. I nifer o gleifion felly, ond. Nid i bawb, fel 'da ni wedi glywed bore 'ma. Mae gwasanaeth di-Gymraeg, wrth reswm, yn llawer gwell na dim gwasanaeth o gwbl. Ac felly mae'r tebygolrwydd y byddent yn gofyn am wasanaeth Cymraeg, ac yn bendant ei fynnu fo, yn isel iawn. Ond wrth gwrs, mae risg mawr yng nghwm a chyfyngu datgeliad mewn therapi. Gall y fethiant y mae i ddatgelu effeithio ar gwrs y driniaeth ar ei hyd, ac yn y pen draw, ar ei bollhad. Yn wir, y gall fod yn beryglus. Dyma pam mai'r cynnig rhagweithiol ydy'r unig ffordd i sicrhau gwasanaeth a hawliau cyfartal sydd heb eu cyfaddawdu i'n defnyddwyr gwasanaeth ni. I orffen, yym, dwi'n dymuno dangos fideo byr i chi. Yn y fideo hwn mae pedwar unigolyn sydd wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru a oedd ddim yn rhan o'r ymchwil i,